اتھوں دے دوستاں دی انتہائی محبتاں ہن اور کمال جیڑھے انہاں محنتاں ہن سئیں عربی خاں ہووے عمر فروخ بلوچ ہووے آفاق سئیں ایویں ساری سنگت اے نال رل گی اے الحمدللہ اتھاں اے قافلہ ٹر پئے تاں انشاءاللہ اے آپنڑی منزل دے پجسے جو میڈا صدق ڈٹھی جیلھے سچ سنجاتے ٻئی کہیں ٻئی سعادت کوں دل نی منیندا میݙا صدق ݙٹھی جیلھے سچ سنجاتے کہیں ٻئی سعادت کوں دل نی منیندا کہیں فلسفی دے کہیں فکر و فن کوں جے آکھیں عبادت کوں دل نی منیندا ہووے ذات اپݨی ذری ہک وی شامل ملے جے شہادت کوں دل نی منیندا اے در در تے سجدے اے جاہ جاہ تے نوڑت کہیں اے جھی عادت کوں دل نی منیندا اے در در تے سجدے اے جاہ جاہ تے نوڑت کہیں اے جھی عادت کوں دل نی منیندا محمد دا امتی ہاں تیکوں خبر نئیں کتھاؤں کجھ نہ منگساں دعا دے علاوہ کوئی حاجت روا نی تے مشکل کشا نی دھرتی تے میڈا خدا دے علاوہ تے اے سارا ہے تیڈا کرم مہربانی۔ تے لفظیں دی جڑت وی تیݙی عطا ہے ایویں اپݨے فن دی ودا پھوت ماراںسی تیݙے سوا میݙی اوقات کیا ہے ایہو جے ماحول اچ ݙتا حوصلہ ہئی اے لفظیں دے سر دی جو قائم ردا ہے فخر کوئی کرینداں تاں ایہو کرینداں مسلمان ہاں میں تے میݙا خدا ہے حدودیں توں اتے وجودیں توں باہر نہیں مثل تیڈی نہ کوئی مثال ہے تھہر گئی ہے دھرتی جو پانی دے اتے سارے دا سارا سی تیرا کمال تھہر گئی ہے دھرتی جو پانی دے اتے اے سارے دا سارا سی تیرا کمال ہے اے تیرا کمال ہے کوں جو کجھ وی منگدیں توں کر مہربانی عطا کر چھوڑیندیں۔ اے حکمت زمانے دی جت ہر ونجے تاں اتھاں درب کوں دارو دوا کر چھوڑیندیں۔ اے حکمت زمانے دی جت ہر ونجے تاں اتھاں درب کوں دارو دوا کر چھوڑیندیں۔ ہا کوں جھک تے جیکر کوئی معافیا منگے تاں بخشش دی ول انتہا کر چھوڑیندی جے رحمت تیݙی آ ونڄے جوش وچ تاں فقیریں کوں وی بادشاہ کر چھوڑیندی رحمت تیݙی آ ونڄے جوش وچ تاں فقیریں کوں وی بادشاہ کر چھوڑیندی جو اساں منگدوں آقا در تیݙا ہتھ چیندوں روز دعا کیتے سرکار کم کالی کملی آلیاں سرکار آقا اے نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی شان اقدس اچ جو اساں منگدوں آقا در تیڈا ہتھ چیندوں روز دعا کیتے پئے سکدن سینے سک لتھے تیڈے شہر دی پاک ہوا کیتے تیڈا در اقدس ہک مل پووے کائنات کوں منگساں کیا کیتے ہے ودھ فردوس توں اے طاہر رب تیڈا پیار عطا کیتے جو تیڈا پیار ملے مل شاہی گئی۔ ساری کل کائنات کوں رنگ لگ گئے جئیں رات اچ تھیوے ذکر تیڈا ساری ہر ہوں رات کوں رنگ لگ گئے تیڈی نسبت نال نصیب جڑے ہن بے اوقات کوں رنگ لگ گئے جڈاں جڑ گیوں جئیں سئیں دے قدمیں وچ ساڈی طاہر ذات کوں رنگ لگ گئے تے صدیق سوچیں تاں سوں ہے ساڈی نا انصافی ہوسے کہ اوں یار غار دا یار صدیق اکبر صدیق سوچیں تاں سوں ہے سچ دی تے میڈے آقا دی ہے ہر ادا ہے۔ صدیق سوچیں تاں سوں ہے سچ دی تے میݙے آقا دی ہر ادا ہے۔ جتھاں محبت دی انتہا ہے اتھاں اوندی سئیں ابتدا ہے۔ صدیق سوچیں تاں سوں ہے سچ دی تے میݙے آقا دی ہر ادا ہے۔ جتھاں محبت دی انتہا ہے اتھاں اوندی سئیں ابتدا ہے۔ قرآن عظمت بیان کیتی ہے کون ہے صدیق شان کیا ہے۔ توں سچ دے پچھدیں صدیق اکبر تاں اسم احمد دے وچ فنا ہے تے ایہ وی سچ ہے پچھاواں آقا دا ناں ہا ظاہر جہان اندر تے ایہ وی سچ ہے سچ ہے پچھاواں آقا دا ناں ہا ظاہر جہان اندر ایہو ثبوت ہے جو میݙے آقا دا ہے پچھاواں صدیق اکبر ایہو ثبوت ہے ایہو ثبوت ہے جو میݙے آقا دا ہے پچھاواں صدیق اکبر جو میکوں خبر ہئی جو خیر کینھی کوہیڑ تارے تے آئی کھڑی ہے میکوں خبر ہئی جو خیر کینھی کوہیڑ تارے تے آئی کھڑی ہے انگل ہئی پکڑی جو آدمیت انگل انگارے تے آئی کھڑی ہے چھڑی چلاکیں دی چٹی چادر کوئی اندھارے تے آئی کھڑی ہے خوشیں دے دشمن دلیں دی دھرتی تے درد گھاٹے رہاونے ہن ایر بار بدکار خواہشیں دے اساں تا آپے ہی چاونے ہن تے اے وی پتا ہا سچائی دی منزل

اساں ہیں نیت مراد والے اساں تاں سکھیں دی ہیل ہیسے اے وسیب آپنڑیں دی نہاں نشانی اساں تاں منزل دے میل ہیسے تے اساں نشانی ہیں راہ گزر دی کوئی راہ چھڑیسے کیوں راہ چھڑیسے جو راہ چھڑیسے تاں خود فریبی دی چور گپ اے پھسا چھڑیسے جو ساکوں طبیعت دی سادگی ہا

حاتم توں ݙو ہتھ اڳوں ودھ جیڑھا چھت منگدے اونکوں مݙ ݙیندوں۔ حاتم توں ݙو ہتھ اڳوں ودھ جیڑھا چھت منگدے اونکوں مݙ ݙیندوں اساں پیار خلوص دے ہک ݙو نئیں کئی شتر قطار تے لݙ ݙیندوں۔ حاتم توں ݙو ہتھ اڳوں ودھ جیڑھا چھت منگدے اونکوں مݙ ݙیندوں اساں پیار خلوص دے ہک ݙو نئیں کئی شتر قطار تے لݙ ݙیندوں سب درد جہان دے سر تے چا

ہا تیݙیں مونجھیں کوں کیویں کت سنبھیسے اساݙے تاں نہیں چولیں کوں کھیسے تیݙیں مونجھیں کوں کیویں کت سنبھیسے اساݙے تاں نہیں چولیں کوں کھیسے اساں دیوار تیݙی تے ہیں تختیاں اساں دیوار تیݙی تے ہیں تختیاں ساݙے سینے تے تیݙا ناں لکھیسے اساں دیوار تیݙی تے ہیں تختیاں ساݙے سینے تے تیݙا ناں لکھیسے ولا دل کوں ودی چیندی ہے سختی ولا دل کوں ودی چیندی ہے سختی ولا ݙیکھیں کتھاہیں ونڄ مریسے جو زہر اتنا پلئی چا بے رخی دا زہر اتنا پلئی چا بے رخی دا اے لڳدا نی ݙیہاڑے چار جیسے زہر اتنا پلئی چا بے رخی دا

سائیں میں تھیساں ڈھنگ سرا اوکھا جو تہاڈا بن گیاں کھڈونڑا یارو میکوں تماشا بنا تے کھیڈو تہاڈا بن گیاں کھڈونڑا یارو تہاڈا بن گیاں کھڈونڑا یارو میکوں تماشا بنا تے کھیڈو کوئی ڈور پاوو چا گھیلو ودے تہاڈی مرضی بھکا تے کھیڈو سلوک اپݨے کوں قائم رکھو تاں واری واری مکا تے کھیݙو کہیں وی صورت جے نہ ٹھہو تاں ولا ونڈاوو ونڈا تے کھیݙو کہیں وی صورت جے نہ ٹھہو تاں ولا ونڈاوو ونڈا تے کھیݙو تہاݙی خوشی دے وچ میں خوش ہاں تہاݙے دل بس نہال رہن کہیں بہانے او جیوو شالا اے رشتے اپݨے بحال رہن تے وݙی شے ہیسی میݙے کیتے تہاݙی روح کوں قرار آوے رہن سلامت تہاݙیاں خوشیاں میکوں جے امدی ہے مار آوے۔ تہاݙیاں سنگتاں بحال ہوون نہ نفرتیں دی دیوار آوے۔ کھیݙوݨاں صرف آں میں یاریں کیتے جے امدے کھیݙݨ کوئی یار آوے۔ کتھاں ہی چڑی کتھاں ہی بلا کتھاں ہی ݙیٹی کتھاں ہی ݙنا۔ ہے مرضی یاریں دی کھیݙدے ہن او کھیل آپݨا تے ون سون آں۔ ایہا تاں پہلے توں مک مکا ہے خوشاں تہاݙیاں تسول میݙے۔